Ez betîn biçine defwî. Xwe eger ewî nebêtin hewe bibînît jî. Herin, herin verê xwe bidene ser û berê wî.

Ez ê dilxweş im hat na me. Em gelek dilxweş in ku careka di çavê me fte ketine ve bab. Hêviya me ew e Pêxemberê Xwedê gelekê baş bîtin. Ez nexweş bûm. Hîn boşî gîribûn. Serwerê Misrê em gîro kirîn. Di rastî vê tewî em mêvan kiribûn û gelek gelek rê zilme girt.

Bêna jiyanê jî peşîdin. Bêna vî germî bû min newa xerîbe. Jiyan zivrî ve nav xelkê kenehanê. Serwerê Misirê Rêzil hemî karaniyan girt û xwarin dayê çavê xwe gele da xelkî yan jî bi tenê di gel hewayê wisa bû. Çimkî min wisa zanî xelkê diyê me Kenanê ev rêza da hewa neda wan. Nexêr, bes gelek qedrê me digirt. Bo mavê sê roj û sê şevan bi baştirîn şêwê mêvandariyê em koçka xwe mêvan kiribûyn.

Ew wana digot, Serwerê Misrê rêzê li we digire çunkî hin take perist in û çi dîne. Nexêr, ev çenda hin hinîn e. Çunkî hemî Keneaniyên gelo hatîne wî karwanî, baweriya bi yek Xwedayê heye. Nexêr, ez ê piştrast me gerekî nîyê. Ewî xizmetkarê xwe yê taybet raspard da bi germî mêhvandariya me biket bab. Misir welatekî mezin û bi nav û deng e û serwerê wê jî zelamekî xwe dan desthilat e. Ev cadêbûçê girîngiyê dete şivan û zelamên Kenanî ya. Ev girîngî pê dane û ev rêzgirtine şina yê serwerê Misirê ve tiştekî heye. Ew ew ne Niyasî? Yan jî ewî xwe bi we neda Niyasîn? Nexêr. Ew delî venebû ku em wî bi Niyasîn. Min û Rawbînî wisa hozir kir ku me berîn û kewt Niyasî, yan jî me yê li cihekî dîtî. Me gelek berê xwe dayê. Belê em hindî hatînê bîra me bi çi tiştan nehat. Beramberî evê rêzgirtina ewî li we girtî.

Eger her careka hîn biçin û bişên hinde gel mî gel xwe bînin, dê xwe ji bir satiye rizgar kein. Ta ku sala bê jî dê hedarê kêşin xwe dê mezin û dilovan e. Belê bab careka diya bi zehmet em çîne Misirê bibe. Tenê eger careka dî Binyamînî gel xwe bibein. Wexe ra bihêt da. Angaheke Binyamin gel hewa neyêt. Hîn careka dî naçine Misirê gel mîbînin? Ne ne bab. Merema Şem'ûnî eve nebû. Serwerê Misirê gote me eger careka dî hîn bên û we birayê xwe yê biçî gel xwe neîna, hewe çi genim def me nabîtin. Çawa çawa ewî çawa zay we birakî Şemîya biçiktir ê hey û şû Hemîya biçîktir e. Ewî şaxtname zanî. Me got ey ma babekê bi nav Salve çûye hê û birayekê biçîk, belkî du pişkê zêdetir bidete me. Ewî ku maş axiftinêt me ber û ewî wasta hizir kir ku em ê fêlekê dikeyn davşên pitir genimî bi xwe bibeyn. Belê babû. Me wisa hizir kir eker me birayê xwe di gel xwe vir ba, ewda pitir genimî dete me.

Ev pare bigînî ki genimî da çi dikin? Bi rastî gelek in. Berdewam in serkarê xwe. Ez dê nuke zehrim eve. Te pareş kî ve înan? Min nav ginî ki genimî da dîtin.

Erê ji ber çi? Ez hesiya bizanim serwerê Misirê Pûçî divê hîn zor nedefî. Em nizanîn vê çendê. Nizanîn. Ez bînim ku ev pare ne nîşanê careka dî hewa bibînît. Belku ez hosa hezir dikem ev pare nîşanekin bû neviyana we kurêt min. Her kesê cihê baharyayî bit parê twî jê têne wergirtin. Û ew ê cihê neviyana wî bît. Parê tûî de tevê û tişê tûî sivrîn teve. Ji ber ku Xwedayê mezin, eger hez kir û bendekî xwe viya, hîn baş zandê karê tûî hemiyat ber parê çiyana wî de tomar kir ku rêt min. Û heger Xwedê bendekî xwe neviya, ew dê hemî kar û başê tûî li dinyayê bi yekcarî ji nav betin. Çêdibîtên serwerê Misirê. Ew parê dikirîne nav gelmê we de ta ku pêk carî hewa ji xwe dîr bê xîtin. Ne bab Husam, ne bab Husam, ne did me gehiştî. Serwerê Misirê gelekî keyfxweş bû bi dîtina me. Belê, eger berdewam me xwe ne razî nekir bo ewî ne têl an beyne ve. Husam ewî hejîkirina xwe bi me diyar nedikir û em ê van nedikirîn. Zivrandina van para belgeya ser axifnê te. Eger wisa bî, ez ê piştrastim serwerê Misirê pîlanekî danî du tiştekî. Ew mêvandarî ye, ew hemî rêzgirtin e û dana wî barê dike nimî hemiyê. û ya ji hemî yê girîngtir riştiya wî ser dîtina Binyamînî. Ev e hemî belgene ku serwerê Misirê pîlanekî danî û nikewê kar bû tiştekî diket. Hîvî dikem nîhazê twît xirab nebin. Di navî nîzifrandina van para belgeyeke serbaşiyên serwerê Misirê. Riştiya wî ser dîtina Binyamînî çi ye? Mafê te ba tu baheriya xwe bimenê ji ber Binyamê. Belê çi guman tê danîne serwerê Misirê başiya me divê. Ne, ser vê hemiyê re jî ez razî nabim Binyamîn gel hewa bête Misirê. Rastî gelek in. Tu ji ber çi binî Omed gel wan nafirêkey? Ma tu nizanî ji ber ku ev ê tenê ku neherka masin di rasta Yûsivî da kir û li xwe tê nezivirî neve. Ew ê pejîman bî ser xeletiya xwe. Çi caran a zivirî de ser wê xeletiya boriya we encam dayî. Belê pa eger hat û genmê me nema. Em dê wê gavê çikeyn bab?